Chao, cara. Keimbanga vakuitawo bofu rokuda adajurama. Muzidhora vane mukadzi. akandinyepera kana akatondinyepera akanditi handina mukadzi akaita sei plus unongoziva zverudo rudo izita remunhu plus rudo unongovharwa sikana sikana ndakambata hapana chinobuda sikana akandinyepera mutese utiza nemari yangu tisekadai mhaiee chamutsvaga chete kuda umuwana

joram from joza yacho yamuri kuita eh, baba muchiuya kunoku muchipfeka vhesi bottom nebhutsu yesutu aiwa maninja vaka ismart kesha ndo smart nekure wangu smart wakapfeka nderekumombe joza ona tasapasera apa hiri yako iri kutofamba ichikabira kabira matombo iyi

Asekuru. Eya muzukuru wangu.
Asekuru.
Unochema nei wavindwa nei muzukuru? Batsira nei muzukuru wangu? Asekuru mutumbi uno watambudzika munyika asekuru. Watambudzika chii chashaika muzukuru wangu? Ndatambura asekuru, kutambura asekuru. chandada kubata chose hapana chinobuda hazvinganetse muzukuru chose chandati ndizamwe kuvaka sekuru chese chinoputsika ndarama chaya sekuru haa upenyu hwangu ini sekuru haa wandinetsa vachema nendarama here muzukuru ana sekuru variko haa ndo zviri kundinetsa ingambochemedza kana vatina zvingambobvumirwa izvozvo aiwa sekuru tinotendarama here zviriko muzukuru vangu sekuru vachakubatsira vachakugonesa zvichauda kuita ndinotenda sekuru uya nedambudziko rendarama sekuru ndarama ndo yandinetsa sekuru ndanetswa nendarama sekuru chese chandoda ngo ndingozame kubata sekuru hapana kana chinobuda ndakamboendawo kujoza uku sekuru hapana kana chakabuda ndadzoka sekuru izvo zvine zvandingoti ndizvozvi sekuru kumuguta mese umu vakutondiseka mudunhu mese munomu vanotongotiona sechinhu chisina basa sekuru aiwa wagona wauya kuna sekuru wako warangarira sekuru wako sekuru wako achakubatsira vachakuudza pese panokuda kupinda hapana chakuseka hapana chakuita handinotenda sekuru ndinotenda sekuru ah, ndibatsirei sekuru ndibatsirei sekuru ah. ndibatsirei sekuru
muzukuru wangu ndisati ndaenda kure nditi ne kasekuru kandichakupa kuti uende nako kumba saka ndoda kumbobvuma muzukuru wangu wauya pano zita rako unoitwa ani muzukuru wangu ah, sekuru ini ndoitwa joramu sekuru vanonditi joramu Unaitwa Joram. Eh, siku unaitwa Joram siku. Tumia kwa tsinga kata mtu. Chirezi, chirezi. Ndakuda kukupa basa baba wangu. Ndakukupa basa kuti ndikutumidzire kuda kumusha kwanda kukutumidzira. Kumusha kunoitwa musha wa Joram. ndakuda kuti unomubatsira paari kutambudzika pese paari kuchema napo ari kuchemera ndarama ari kuchemera kuti vanhu vari kumuseka vanhu vasi kumuona zvaari kuita zvaari kubata hapana chaari kubata chekuoneka ndakuda kukutuma muzukuru sasekuru zamuzukuru kuti unoshanda mumba maanogara usazo ndozokutora kana ndada aita zvake zvainge awanda vanhu vese vakumuona semunhu ari kurarama muzukuru wangu ndakuchema kuti iwewe iwewe ndinoziva sibasa rako kuti unoita basa zvakanaka ndakutuma kumusha kweikoko kwajoramu unoita basa rako zvakanaka iye joramu naye achakuchengeta zvakanaka kusvika wapedza basa rako muzukuru wangu joramu yes, ndakupa sekuru ava sekuru ava vachange vainewe pane zvese zvaunenge uchiita Ava sekuru ava ava ndivo chavachengeta uchivatadza tarisi unonovaisa unoona sekuru ava paunosvika pamajeko pako unoenda sekuru wako pamako maunogara unovagarisa pasi pemubhedha paunorara sekuru ava vadi kuonekwa nemunhu ava Sekuru ava imhosva vakaonekwa nemunhu tora sekuru ava muzukuru wangu achakubatsira pane zvese zvauchaita muzukuru utore sekuru ava usatya zvako bata sekuru ava ndivo achakubatsira makuita kwako kwauchaita chiredzi ndiko kuenda kwako
saka sekuru mati ndinoisa pasi pemubhedha unoisa pasi pemubhedha pako paunorara mati havafani kuonekwa vakaonekwa havafani kuonekwa sekuru ava hmm. vanofanira kugara vakanaka vakagara kavo vasingabatwi vasingabati iwe uchazviona kuti ndarama ichazokunetsa zvese zvaunenge wachema navo ndizvozvo zvega
utenderwa hako kuti usimuke mukuru wako kufamba unoita zvandataura saka ndiri kugona hangu kuvaviga uyivaviga uisa kana mukati momunhu wofamba kuti vasaonekwe kana nemunhu sekuru ivava vatomboda kuti munhu vaonekwe kana munhu
asi ndo tinotenda sekuru chiredzi chiredzi basa ndakuenda sekuru zvakanaka muzukuru wasekuru

ndokwanotenga ah. ah, ini anga mene chipanga ndokuti ndichaziva ndiyezogara kudhize kundichikokubuda ndikokutaimira kana ndiangoti vana glace paoneka wabuda and wakabuda ini muti uyu wombouya diti ona dipoke mama ndiri kuisira foni washinzi ubate foni yako anditi

mbuya kumwe kutaura kuti mujairani because mukadzi wako vangu vaibe yandakakudza anokuita kunge ari kufara fara ka unozosimudzirwa mhepo paya dzikama zvako take your time pana aize take your time zvekuti kuya ndozotitaurira futi wakuda kubva ko futi uda kuzondichainira kuno kuti unotaurira kuti ha mdana mdana mdana mdana ndiri ngwera tingagari haya